Dwi methu ista'n llonydd, dwi yn caru rhedeg, dwi yn dysgu a dwi yn berson sydd yn gwneud fy ngorau glas yn y dysgu ag yn rhedeg. Mae o wir yn bosib i fedru dysgu a cadw'ch hobi i fynd. Mi o'n i'n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Llangefni a mi wnes i ddysgu Ffrangeg i gychwyn tan cyfnod lleol 3 a wedyn nes i ddewis ond tygau. Mi oedd o'n bwnc mi o'n i yn wirioneddol caru oherwydd mi o'n i wrth y modd yn cael dysgu ieithoedd. Mi nes i benderfynu cario ymlaen efo'r pwnc a gwneud o'n lefel A. Mi nes i fynd i ysgol, Brifysgol Gaerdydd ac astudio gyfraith a Ffrangeg. ac yn rhan o'r cwrs mi wnes i gael byw yn Nônt am flwyddyn. Mi wnes i wirioneddol cael yr profiadau gorau yn cyfathrebu efo pobl o'r draws y byd, ond drwy'r iaith Ffrangeg, a mi nath o fy um, ysbrydoli fi i fod yn athrawes. Dwi'n dysgu yn Ysgol Eifionydd es Bron i ddeg mlynedd ŵan, dwi wirioneddol yn rili mwynhau bod yma. Dwi'n athrawes Ffrangeg, dwi hefyd yn bennaeth yr adran Ffrangeg a dwi'n bennaeth blwyddyn deg. Mae dysgu yn rhoi lot o sgiliau gwahanol i chi. Um, un, mi, mi ydych chi'n sicr yn fwy creadigol, ac yn ail, mae o'n rhoi sgiliau pobl i chi. Dwi'n lot fwy hyderus yn ymdrin â pobl gwahanol achos mae bob disgybl yn wahanol. Dwi wrth fy modd efo yr darna pan dach chi'n actually dysgu'r disgyblion a gweld y disgyblion yn datblygu a'i gweld nhw yn gwella'n yr iaith ac yn eu gweld nhw'n mwynhau'n defnyddio'r iaith hefyd. A be se de hwyreth shen, a shi shika elemen o peth. A ma'r profiad gora pryd dach chi yn mynd â nhw i Ffrainc a ma' nhw'n cael sgwrs mewn marchnad neu yn cael sgwrs efo rwy'n ifanc arall a maen nhw wirioneddol yn mwynhau y profiad a maen nhw'n dod ata chi efo'r gwên mwy ar ei gwynaf. Nes i syrthio mewn cariad efo rhedeg pan o'n i'n byw yn Ffrainc. Um, nes i ddechrau wneud o i gael wneud hanner marath yn Paris. Um, mi oedd o'n brofiad anhygoel cael rhedeg efo gymaint o griw Pan ddes i'n ôl i Gymru, nes i entro fwy o rasys i fedru codi pres at elusennau. Un o'r heriau mwyaf nes i wneud oedd Marathon Eryri a Ras yr Wyddfa, a er mwyn gallu ymarfer at heina, mi nes i um, ymuno efo Eryri Harriers. Dwi'n trio rhedeg bob dydd os dwi'n gallu, achos hwnna ydy fy amser i, ond dwi'n rhedeg rhywbeth, so mi na'i lôn, traws glad, mynydd, trails. Dim ond rhedeg mynydd ydy fy hoff fath o redeg i. Dwi'n meddwl na'r views ar y diwedd, mae o'n gallu bod yn ofnadwy o heriol. A da chi yn cael cerdded sydd yn beth neis. Ond ie, yeah, yr views dwi'n meddwl ar y top a jyst yr teimlad o chi wedi gwneud rhywbeth eitha gwerth chweil. Dwi'n berson eitha cydwybodol, felly dydw i byth yn gwneud pethau half-hearted, dwi'n gwneud nhw yn iawn bob tro. Felly, pryd nes i ddechrau rhedeg a gweld sut amser nes i, um, a clywed pobl yn deud bod fi wedi gwneud yn eitha da, uh, nath hynna wedyn gario ymlaen ac o'n i jyst yn trio gwythio'n hyn rhyw fymru mwy. Um, ac erbyn hyn, mae o'n eitha diddorol gweld sut mae amseroedd yn dod lawr. Dwi wrth y modd yn cael rasio, dwi'n meddwl na un o'r rasis nath feddwl mwyaf i fi oedd cael rhedeg i Gymru yn mor benniw yn yr Eidal, oedd cael mynd dramor a rhedeg i Gymru yn brofiad gwefreiddiol a jyst hollol unigryw. Mi nes i hefyd cael rhedeg i Gymru ar yn ras yr Wyddfa ac ar ras lleol moeleilio. Dwi'n meddwl oedd hynna hefyd yn neis cael rhedeg yn fy milltir sgwar um, ac a gwisgo'r fes goch. Swn i'n rili really licio cael cario ymlaen i'r safon ydw i. Um, mae jyglo bob dim yn wedi gwrw am fi'n fam yn eitha anodd, ond dwi'n newid gael fest Gogledd Cymru, so Os dwi'n wedi cael ymlaen i gael fes Gogledd Cymru, Cymru, mae hynna jyst yn un fraint ychwanegol, ond dwi ddigon hapus jyst cael gwisgo fes Eryri Harriers hefyd. Dwi rhedeg yn wirioneddol bwysig pan dwi yn dysgu. Mae o yn galluogi fi i just switch off. Mae o hefyd yn amser i feddwl am fy actual dysgu hefyd a mae o weithiau'n rhaid amser i fi feddwl am wersi a hefyd i feddwl am be dwi angen neud nesa a sut i jyglo fy amser o gwmpas. Dwi'n aml yn sôn am fy rhedeg yn fy ngwersi, dwi wedi hyd yn oed dod â trofi mewn a 'di roid o i fyny a dwi yn trio dangos iddyn nhw fod rhedeg yn rhywbeth sydd yn bwysig i iechyd meddwl ac i Greu rwy'n fel person. Dwi'n caru fy rhedeg, dwi yn caru dysgu a dwi'n annog unrhyw un i roi trainers ymlaen a fynd am run a swn i'n annog unrhyw un hefyd i fynd i drio dysgu.